Chibai ule, Mizo Wilderness chuan PW 100 Kalenji Walking Shoes kan rawn chhawp chhuah sak cheu a, tuna in hmuh ang hianin review video a hran pahin a details ang kha chuan kan pe tawh tho a, a vawiinah hianin hei a taka kan test na kan han uak pui a, kan han englo hnuah a review mumal a aia chiang leh zawkin kan han hrilh dawn chu a ni, kilometre khat leh. Ti kilometer hnih dawng ka rawn uak tawh a, chumi ah chuan in harsatna engmah ka tawk lo, ka han kal zawng in a zang khai avang leh amah hi hei net mess atanga siam ani avang hian a mess atanga siam ani avang hian in boruak lut leh chhuak a awm reng a, chuvang chuan in pheikhawk pangngai khan han bun a, a up leh a thlan ke thlan leh hreum ang kha leh han type te kha a awm lo a, a hahdam em em a, tin a zan avang hian ke han uak pa han khai kang hi a nuam em em a, bun lo ang tluk kan nih a ni, boruak atia kal lang ang mai hi kan ni ta ni maw, a hahdam em em mai a ni. Chutiang chuanin hei in hmuh theih chuanin a design hi hei a nalh khawp mai a, hei a flexible tin a shawl a hi hemi a shawl plastic a hnuai a pheikhawk hnuai hi maw niang chu a shawl a hi hei a flexible em em mai a, a siam dan leh engineer ho ina design dan te pawh kan in hmuh tawhin ka hria video kha kan hmu vek tawh anga a hmu lo chuan duh leh min lo dil thei ang hetiang khan hei a shawl a hi uluk taka a hran pah liau liau a design a engineered a ni a siam a ni a tin hei. tura inhmuh ang hianin hei hi a design hrang hrang a ni a amah hi hetlai hian hei shoe lace ni lo eng nge kha a lei pheikhawk a lei kan ti dawn a ni a kha awm lo ta shoe lace hi chu pheikhawk hrui te rawh a hemi a lei a awm lo a hei a bial ru tawng a rawlh thawt a hemi hi pheikhawk hrui tai na atana han hman mai kha a ni ta ni maw tihianin kan han sawi tai na atan khan ka han hmang kha a ni mai ta a tiang khanin hei a design hi a mawiin a tha bawk. mai tih bakah chuan han sawi thiam a har a ni. Inhmuh theih chuanin camera khanin a la phai em ang chu mawtlai center point in ka hriatlai ka hnah thei dahna hi inhmuh theih chuanin a tha a ni. Chutiang chuanin ka rawn kal chhohna lamah khanin Lungthrilah te Kawngpuiah te maw tin chirh diak chirh hmun leh lei pangaiah leh cement leh hetiang lung hmunah te hmun hrang hrang hei tunah te pawh grass ah te pawh kan awm a khatiang khan ka rawn kalpui a engmah harsatna leh-- Hemi han inchhun emaw, han hreawm emaw, han nal pal emaw han tawlh tur engmah a awm lo. Hei a grip pawh a tha em em mai a. Tin a zang khai avang leh bun a nawm avang hian hetiang han kal zawng pawh khan a hahdam bik a ni. Chapal leh slipper bun emaw kelawnga kal ang mai ka ni. Amah erawh chu kelawnga han kal a tia chhuat lei bal leh englo thilzum te han rap lo khan ti hianin engmah hre si lo khan ti hian zang khai deuh mai khanin pheikhawk bun reng si formal mahse casual bawk si khanin kan bun ta a ni. Hei hi office leh ah I, Hetah i party na ah pawh ni se, khawi hmun ah pawh bun chhuah theih na tur khawpa formal leh zangkhai leh hahdam a ni a. Len chhuah nan te, in chei nan hrim hrim te han chhuah vah nan awlsam tak a ni a maw tiang khan zing work na atan te pawn hman thei a, a hahdam em em mai a. Hei in hmuh theih chuan hei hi Kalenji working shoes chu a ni a, hei hi a mess material hi kan hmuh theih ka ring a, hmuh theih chuan in hei hi a mess material a ni a, hei a product a pawh a flex khawp mai hei flexibility maw a tha khawp mai hei.